Miss Universe lam buaina a reh chho dawn emaw tih laiin zual lam a pan a, Nawat leh Miss Mexico te inkar boruak a rawn ri thar leh hat mai. Miss Universe two thousand twenty five winner ni ta Miss Mexico leh Nawat te hi November ni leh khan conference neih laiin an thu a in hmu zan lo va, an in chhang tawn deuh hlek a. Tichuan pawn lamah Miss Mexico, Fatima chu chhuakin chanchin bu mite bulah Nawat chuan dam tihna ko tiin a sawi nghal a. Chuvangin mipui te an sa khat a, Nawat chu an dem hle a, Miss Mexico lam an chang deuh fur a ni. Mahse Nawat chuanin Miss Mexico chuan dawt a sawi a ti ve tlat thung a, dawt hmanga puh mual pho a nih avangin huat na na men lo leh zahna na men lo a tawn zui phah tih zawngin a rawn insawi fiah ve thung a. Nawat chuanin a hma a a lo sawi tawh ang tho khan Dam het ka ti lova, damage ka ti, tiin a sawi a, video ah pawh a hriat vek a, a en let vek theih tiin a rawn sawi nawn leh a ni. Chuti chung pawh chuanin Naua chuanin vawi thum vel lai mai public takin ngaidam a rawn dil tawh a, a rawn tap hial bawk a nih kha.

For the delicate, if anyone affect and not comfortable it happen I'm so sorry.
Mahse Miss Universe final result puan a nih hnuah Miss Mexico winner a nih tak hnuah Nawat nen hlim taka an inkuah lai te, an kal dun lai te, an titi dun lai te hmuh tur a awm chho leh nual ang lawi bawk si a. Chuvangin an fans te lam chuan an inkar a tha vek tawh emaw an lo ti a, an inngaidam tawn tawh emaw an lo ti. Mahse camera hmaah inrem tak angin an lo lang mai mai zawk a lo nih hmel a, an lo la inrem hauh lo. A chhan chu Nawat leh a organisation Miss Grand International lam chuan Facebook post kal tlangin November ni sawm pahnih daih tawh khan Thailand-ah Miss Mexico laka thubuai an theh lut tih an rawn sawi chiang a, defamation case an file a ni. Mahse mi tam zawk chuanin hemi chungchanga na nana hi chuanin Fatima lam an tang deuh hlek a, Damhet a ti ti tu an tam zawk a ni. Naua chuan dawt hmangin insawi fi hlim a tum niin an ngai a. Miss Universe two thousand twenty five contestant zinga pakhat Miss Haiti Melissa pawhin November ni thum khan interview a nei a, chutah pawh chuan Naua zawk a rawn dem thar leh a. Nawata khawsak dan chung changah hi chuanin kha thil a thlen lai khan room ah kan awm ve reng a, a thusawi zawng zawng kan hre vek. Thil hriat sual palh vang a ni, tawng in hriat thiam tawn loh vang a ni tih chhuan lam a, thil thleng her danglam tum hi chu a dik lo hul hual a ni. A rawn chah dan te lah kha dramatic lutuk tiin a sawi a. Crocodile tears tiin Nawata chah chungchang chu a rawn sawi bawk a ni. Nawatan Fatima laka case a file chungchang te pawh lo hre ve in Criminal Charge hmangin Fatima ngawih tir an han tum zui leh nghal a, engtikah tak he thil hi tawp ang maw tiin Melissa chuan a sawi. Hetianga Miss Mexico laka case an file na chhan nia an sawi chu. Miss Mexico chuanin dawt hmangin Nawata chungchang a sawi zui fo va, chu mai a ni lova, buaina ti reh lova thar thawh zawng ri ngawt mai a, Nawat nena an inkara thil thleng chungchang a sawi chhuak fo leh chanchinbumi te bula Nawatan dam tia a koh anga a la insawi fo mai chu Nawat tih mualpho tumna leh mimal beihna anga an ngai a, defamation case an file a ni. tin Nawat organisation lam chuan Miss Mexico chuan Nawat nena an inkar a thil thleng chu inelna huang chhunga contestant dangte aia a lanchar bik theih nan a hmang tangkai zui zel anga an ngai bawk a, lar khelh nan a hmang angin an ngai chu chu tunah hian mi tam tak ngaihdan a ni chho chan bawk. an pahnih inkara thu inhmuh fuh tawn lohna leh an English thu lam inhriatfiah tawn loh avanga inhmuh thiam lohna awm ve zeuh chu Miss Mexico zawk chuan thil lian tham tak angah a rawn chhuah ta a, mite khawngaih leh support a hlawh theih nana hmang tangkaiah an puh let ve ta a ni. A tirah kha chuanin mi zawng zawng deuh thawhin Miss Mexico an support a, Nawaz chu an sel luai luai zawk a, mahse final result chungchangah neuh neuh a lo awm chho ve bawk nen. Tin, social media kaltlanga Nawaz nena an inkar a buaina chu rawn thar thawh reng ang a, a lan chhoh tak avang hian mite pawhin an hne ve deuh hlek ni ngei tur a ni. Fatima pawh an support hleithei tawh lo va, victim role play tiin an sawi zui ta zawk a ni. Tin, Miss Mexico hi interviewna reng renga thil thleng chungchang a sawi duh dan leh nauate chungchang a sawi chhuah dan vel avangin tunah hian mipui lama a tlan a lo chho telh telh zawk a. Miss Universe two thousand twenty five winner a nih hnuah abc news lamin an kawm a, chutah chuanin ngeiawm tak takin thil a sawi an ti. Nauat mai ni lovin judge atanga inhnuk dawk Omar chungchang pawh ngeiawm takin a sawi an ti bawk a. ABC News lamin an kawm chumin Fatima chu zawhna chhan harsa tak tak mahse thil thleng lian tham ni bawk si an zawt nual a. Nawaz nena an inkar a thil thleng chungchang pawh zawt chhuak lehin, Mi zawng zawng hmaah khan min tihzah a, min tihmual pho a tum, tiin Nawaz-a chungchang a sawi a. Nawaz-a tan chuan a lawmawm loh khawp ang le.

tin judge atanga in hnuk dawk Omara chungchang pawh zawt tel ve leh bawkin Omaran final result chu fake a ni tia a rawn au chhuahpui chungchang chu Fatima chuan interview na kal tlang chuan a rawn chhang let a. Larkhel, Followers duh vanga dawt rawn sawiah a rawn pu ve hmak mai. Fatima chuan Omaran khatiang zawnga thil a rawn sawi chiam chiam na chhan chu Instagram lamah followers neih belh teuh a duh vanga a ngaih thu a sawi chhuak a.

a zawhna chhan dan leh midang chungchang a sawi duh dan avangin comments lamah Miss Universe nih hi chu a phûthlâwr lo tih amah pawh hian a rawn ti chiang chho zel dawn a nih hi an ti sup sup mai ni. Tin, Fatima chuanin Omar chuan dawt a sawi a ti a, dan hriat chian loh vang mai maiin khatiang thil kha a rawn sawi a ni a ti. Omar hianin Miss Universe final result chungchang a rawn sawi chhuah hma daih tawh hianin Instagram lamah hi chuan million followers a nei tling tawh a. Chuvangin Instagram lama followers duh vanga dawt hial rawn sawi ngam tur chi chu a nih loh hmel. Tin, Omar ngei pawhin Fatima chu rawn chhang let tawhin followers tih velah a buai loh thu a rawn sawi. ABC News lam atanga zawhna zawhtu chuanin Fatima chu a crown chu no a nena an buaina vel vang chauha chang mai mai anga mipui lamin an sawi zui luih luih reng chungchang a zawt tel bawk a. No a nena an buaina vang chauha winner ni thei ta angin a inngai ve thauh em tih a zawt a. Fatima chuanin aih tiin a chhang. Mahse hi street ka siam miau va, chuvangin khatiang zawng khan ngaihdan a lo piang ve te pawh a ni maithei a ni. Mahse contestant dang te ang tho in rim takin ka bei ve tho va, ka theihtawp ka chhuah ve tho, a ti. There were some people when you were crowned who thought oh she was being rewarded for speaking out, is that how you felt? No, But I think I make history so why not? I know that it could be a lot of opinions but of course no I make the same effort that all the pageant make and this is a job. Tit Fatima chuanin crown chu suma lei theih tur anga miin an ngai tlat mai saw at thlak a ti a, a pa ina lei sak anga an ngai tlat mai leh a pa inrawlh ve anga an ngai tlat mai chu at thlak a ti a, a pa chuan inrawlhna engmah a nei lo tihna sawi. tin mi tam takin crown chu a phu lo an tih avangin leh miss universe hlutna a tichhia an tih avangin in hnuk dawk se a title neih lai mek chu contestant ang hnenah hlan chhawng zawk rawh se an ti sup sup a mahse chutiang thil chu a thlen loh hmel khawp mai a chhan chu Fatima berin a in hnuk dawk dawn lo tih a sawi a rim taka ka thawh chhuah thil hi ka bansan mai mai lovang a ti ve tlat mai a ni. Tin, he comments chungchang te pawh rawn sawi chhuak in, he comments te pawh hi ka chhiar fuh ve fo va, keimah mai ni lovin ka chhungte rilru pawh hi a na thin hle tiin a sawi a ni. Miss Grand International President Nawaz chuanin Miss Universe atang Miss Mexico chu in hnuk dawk pawh ni se first runner up ni ta, Miss Thailand Veena chuanin a title chu a nei lovang tiin a rawn sawi chiang ve bawk a. Miss Universe winner in sawisel a hlawh mek avangin Miss Mexico chu innuk dawk se, a title chu first runner up zawkin chang rawh se an ti a. Chumi chungchang chu Nawat chuan rawn sawi chiangin Nawat chuanin Miss Thailand Vina chuan title hlan chhawn a duh loh thu a sawi chhuak a, drum kal lai mekah inrawlh ve a duh lo a ti. Mahse mi tam tak an lo lawm a, a chhan chu Miss Thailand vihna pawhin title chu a phu bik chuang lo. Fourth runner up Miss Controver zawk khanin a phu ber an ti ve tlat mai ni, eng nge in ngaih dan le. Awle, Miss Universe President Raul Rocha chungchang kha tlem han update ve zeuh bawk ila. Video hmasa lamah kha chuanin ka rawn sawi tawh a, Miss Universe President Raul Rocha chu Mexico ram chhunga ralthuam leh drugs tawlhrua puh a ni a, chhui chian lai mek a ni a. An puhna te ah hian amah ber hi chuanin a pha ngei a, mahse thuneitute lam chuanin criminal organisation tana sum a pekna documents hmuh tur a awm an ti ve tlat mai si a, financial records tha tak kan nei an ti ve tlat mai. Tunah pawh hianin Raul Rocha bank account hi an freeze sak mek tiin Mexico Financial Intelligent Unit lamin an rawn sawi chiang ve leh ta bawk a, a sum hman dan te an chhui chiang dawn a ni. Criminal network atan sum tam tak a lo pe chhuak tawh anga record awm chu thu dik a nih leh nih loh an fiah chho dawn a nih hmel. Aw le hetiang an buai luai luai lai hianin Miss Universe two thousand twenty five a host ber Steve pawhin Nawate chungchang te tin an thil organise dan chu a dap zia chungchang te a rawn sawi chhuak ve heuh mai a. The Pageant Nerd lamin an kawm tumin host Steve chuanin Nawat chu professional lo tih zawngin a rawn sawi a. Thailand in Miss Universe an thleng a ni a, Nawaz chu host angin a awm bawk a, mahse organisation lian tham tak thlengtu atan chuan a tha tawk lo niin Steve chuan in a ngai a, engkim mai chu a dap a, a nawi a, a lem a, a class lo a ti. Host Steve chuan in final result an rawn print na paper te chu dap a tih thu te a sawi chhuak bawk a, ken chhuah pawh ka zaka ka thlep ngar ngar a ti. A four sheet ah an rawn print tawp a ti a, logo engmah chuang bawk si lo a lem hle a ti ni. Tin, an after party pawh dap a lo ti khawp mai. DJ an awm bawk si lo, drinks tak ngial pawh a awm bawk si lo, boruak kha a rit tawp a, party pawh a ang lo a ti. Tin, contestant thenkhat te phei chuanin an in tur an lo lei chawp hial a ni awm e. Trump-a'n Miss Universe enkawl lai nen khan a lo tehkhin a, a inang ta lo lutuk chu mak a tih thu a sawi a. Trump i ra lai kha chuan engkim mai kha a hlimawm a, a changkanga a hahdamthlak a, a class a a dik thlap mai a, chu chuan organization pawh kha a ti hlu reng bawk a ni, a ti. Tin, host Steve chuanin show tan hmain camera man ten script ang thlap a thil kalpui hram hram turin vawi tam tak min warning a ti a, a chhan chu camera phenah neuh neuh a lo thleng tam thin a nih hmel a drama a lo tam thin a nih hmel chu chu camera man ten an hrilh dan leh an warning dan a ni a a tirah chuan an thusawi awmzia chu a hre thiam loh hle a mahse show a han zo fel a camera man ten khati tak mai an lo warning nachhan kha a hrethiam chho chan ta a ni. The Pageaner lamin an kawm ṭumin Steve chuanin Nawat-a chung zanglema zawng a sawi chhuak tel bawk a, Manner hre lo, tiin a sawi a. Tumah hawihhawm taka chibai buk hmasa ka nei lo va, a rawn kal tawp a, thil a kawk kual a, mi thu a pe kual tawp tawp, tiin a sawi a ni. Aw, hei kumin Miss Universe chu Thailand ramah an nei a, Nawat-a hovin an lo thlek a, mahse an thleng zo lo kan ti dawn nge ni? An organise dan hi a fel lo hle mai a, a nawi zia chu keini a hmu nave en lem lo te pawhin ti hian internet kal tlang ringawt pawh hian in a hriat theih a ni tin hei an buai nuai nuai mai sia inkhawal te lem pawn ang zawk a ni a le tuna tan chuan han duh tawk phawt mai la sawi tur te pawhin ngah ka ring comment section lamah in lo sawi ve leh dawn nia thlir tur te tun ṭawm atan chuan duh tawk leh phawt ang.